Кӑҫал пирӗн Раҫҫейре Кино ҫулталӑкӗ, Чӑваш Енре Ӗҫ ҫыннин ҫулталӑкӗ тесе палӑртрӗҫ. Паллах, ҫак ҫулталӑк пуҫланнӑ май пирӗн Чӑваш наци конгресӗ те республика шайӗнче тата республика тулашӗнчи шайра пысӑк конкурссем ирттерме палӑртрӗ, ирттерме пуҫларӗ. Вӗсенчен пӗрин те вӑл ҫамрӑк ҫыравҫӑсен тата ӳнерҫӗсен ҫӗнӗ кум конкурсӗ. Иккӗмӗшӗ вӑл республикӑра шкулсен хушшинче иртекен чӑвашлӑха аталантаракан чылай шкул. Тепӗр конкурс вара вӑл Эпӗ пӗчӗкҫӗ чӑваш сӑвӑ вулакансен видеоконкурсӗ. Ҫак малтанхи икӗ конкурс пирки халех уйрӑммӑн каламӑпӑр. Паян эпир ҫак ҫамрӑк Эпӗ пӗчӗкҫӗ чӑваш сӑвӑ вулакансен конкурс, видеоконкурсӗпе калаҫӑпӑр. Паянхи кун пирӗн Республикӑра ҫав ача садне ҫӳрекен ачасем е пуҫламӑш классенче вӗренекен ачасем вырӑсланни пире пӑшӑрхантарать. Мӗншӗн ҫапла калатпӑр-ха, ҫав килте анне чӗлхине е чӑн чӑваш чӗлхине вӗрентесси е тата ача садӗнче ачасене чӑвашла вӗрентесси пит ҫапла пымасть-ха. Ҫав шкул ҫул умне ҫитмен ачасем садике кайма пуҫласассӑн Вырӑс программипе вӗсем вӗретме пуҫласан вӗсем тиллек чӑвашла калаҫнӑ пулсассӑн та садикре вырӑсла калаҫма пуҫлаҫҫӗ. Паллах, ҫав вырӑс чӗлхине те пӗлмелле-ха, мӗншӗн тесен пирӗн республикӑра чӑваш чӗлхи тата вырӑс чӗлхи вӗсем патшалӑх чӗлхи шутланаҫҫӗ. Ҫапах та ачана малтан пӗлӳ, паллах, тӑван чӗлхепех памалла. Эпӗ пӗчӗкҫӗ чӑваш сывпуллакан видеоконкурсӗ кирлӗ тесе калатпӑр. Мӗншӗн апла калатпӑр? Мӗншӗн тесен ҫав ача ҫав видеоконкурса хутшӑнса вӑл е ун ашшӗ-амӑшӗ, е аслашшӗ-кукамӑшӗ унпа пӗрле хутшӑнса вӑл ача каллех чӑвашла шухӑшлать, чӑвашла юрлать, чӑвашла сӑввине те калать. А ҫав конкурсӑн тӗллевӗ те питӗ пысӑкать-ха вӑл. Чӑваш чӗлхине аталантарас, ачасене мӗн пӗчӗкрен тӑван чӗлхе илемне туйма вӗрентес тата хӑйсен пултарулӑхне аталантарма хӑнӑхтарас Тата аслисене ку ӗҫе хастартарах хутшӑнтарас тӗллевпе йӗркеленӗ вӗт-ха. Кам хутшӑнать-ха ҫак конкурса? Конкурса, паллах, шкул ҫулне ҫитмен тата Пуҫламӑшкассине вӗреннӗ ачасем тата вӗсен ашшӗ-амӑшӗпе учительсем тата аслашшӗпе асламӑшӗсемпе хутшӑнма пултараҫҫӗ. Конкурсӗ вӑл тӳлевсӗр иртет. Кам ирттерет-ха ҫав? Конкурс ирттерекенсен йышӗнче Чӑваш наци конгресӗ те пур. Унсӑр пуҫне чӑваш чӗлхин инҫет вӗренӳ центрӗ тата Чӑваш халӑх сайчӗ ирттерен. Конкурсӑн хӑйӗн пайрӑм номинацисем пур. Вӗсен номинацисенчен шутӗнче пукан ҫинче шкулчченхи кӗҫӗн ӳсӗмри ачасем кунта сӑвӑ каласа парса ӳкерӗнсе видеофильмпе хутшӑнма пултараҫҫӗ. Тепри вӑл Шӗвӗркке, Скултенки аслӑ ӳсӗмри арҫын ачасем хушшинче сӑвӑ каласа паракансене ӳкернӗ видео. Виҫҫӗмӗш вара Пукане, Скултенки аслӑ ӳсӗмри хӗрачасем хушшинче сӑвӑ каласа паракансен ӳкернӗ видео. Тепри вӑл Шӑпӑрлан, пуҫлам класа ҫӳрекен арҫын ачасем хушшинче сӑвӑ каласа паракансене ӳкернӗ видео. Чиперук пуҫсамӑртлатса ҫӳрекен хӗрачасем хушшинче сӑвӑ каласа паракансен ӳкернӗ видео. Сӑпка умӗнче кунта вара аслисем хутшӑнаҫҫӗ, килӗ-кантӑк уҫӑлма пултарать, пӗчӗк пепкесем валли юрӑсем юрланине, ансат сӑвӑсем е юмах каласа пани ӳкернӗ видео. Чи лайӑх видео, чи лайӑх ӳкернӗ видеосем хушшинче. Мӗн вуламалла-ха? Паллах, шкул ҫулне ҫитмен тата пуҫламӑш шкул ӳсӗмӗн ачасем валли чӑваш писательсем ҫырнӑ е ача-пӑча сӑмахлӑхӗнчен илнӗ сӑвӑсене пӑхмасӑр каласа е вуласа пани видеокамерӑпа ӳкермелле. Ҫак эпӗ пӗлчӗ чӑваш сӑвӑ вулакан видеоконкурсӗ пирки конкурсӗ ҫинчен Николай Федорович Угаслова хамӑр президента пӗлтерсессӗн вӑл ҫак конкурса ырларӗ. Пӗлтерӗшлӗ, кирлӗ терӗ. Вара хо хамӑр енчен Чӑваш наци конгресӗ ҫак видеоконкурсиртерме пулӑшма кирлине пире пӗлтерчӗ. Паллах, конкурсӑн хӑйӗн пӗтӗмле йӑли-кӗҫех пулӗ. Паллах, ҫак маттур ачасене тӗрлӗ парне парса чысламаллах ӗнтӗ. Парнесем пирки те Николай Федорович Уваслов шухӑшлать. Хӑйне евӗрлӗ хӑй ячӗнчен, президент ячӗнчен, президент ячӗпе парнесем парайратпӑр терӗ. Паллах, парнесем пирки ӗнтӗ ҫак пӗрремӗш вырӑн йышӑннисене те, иккӗмӗш вырӑн йышӑннисене хӑйне евӗрлӗ парнесем пулӗҫ ӗнтӗ. Тата ятарлӑ хутсем те хатӗрлемелле, тесе пире пӗлтерчӗ вӑл. Конкурс ҫӗнтерӳ чыслассинче ҫав ака уйӑхӗ вӗҫнелле пуль ӗнтӗ вӑл. Ӑна ӗнтӗ чӑваш чӗлхи кунӗсемпе ҫыхӑнтарӑпӑр. Хаклӑ ашшӗ-амӑшӗсем, вӗрентекенсем тата Чӑваш чунӗ чӑваш ачисем. Эпӗ пӗчӗкҫӗ чӑваш, сӑвӑ вулакансен видеоконкурсне сире хастар хутшӑнма чӗнетӗп.